Pathian thu thianghlim i lo chhiar ang u. Chanchin tha, hmathai ziak, bungsawm parukna, chhinchhiahna phut. Tin, Farisai te leh Sadukai te an lo kal a, amah fiah nan van ata chhinchhiahna anmahni entir turin an dil a. Nimahsela ni chuan a hnenah Tlai lam a lo niin khua tha dawn a ni ang, Kawl a sen em ai in ti thin a. Tin zingah chuan vawiin chu khua a che dawn a ni ang, Kawl a sen a, khua a dur em ai in ti thin a. Van awmzia in hreh fiah a thiam si a, nimahsela hun chhinchhiahna te hi in hre fiah thei lo, chhuan sual tak leh uire hmang tak te chuan chhinchhiahna an zawng a, nimahsela Jona chhinchhiahna chauh lo chu an hnenah chhinchhiahna reng reng pek a ni lovang, a ti a. A chhang a, tiin anmahni a kalsan a, a kal ta daih a, Farisai leh Sadukai dawi dim. Tiin zirtirte chu ral leh lam an thlen chuan chhang an lo ken theih nghilh a, tiin Isuan an hnenah Farisaite leh Sadukaite tawidim lakah chuan inveng ula, fimkhur rawh u, a ti a. Tin, anni chuan, Chhang kan keng hauh lo, tiin an inngaihtuah a. Tiin Isua'n chu chu a hria a, Rin tlem teh u, engatinge chhang in nei loh avanga in inngaihtuah ni? Tunah pawh in rilruin in la hre lo fo maw? Mi sanga chhang per panga a hrai leh in bawng rang ruh khah zat kha in hre reng lawm ni? Mi sangni chhang per pasarih a hraia in bawm ruh khah zat pawh kha chhang chu in hnenah ka sawi lo tih eng tizia nge in hriat loh? Farisaite leh Sadukaite dawi dim lakah erawh chuan fimkhur rawh u a ti a. Chu velah chhang dawi dim laka fimkhur turin a tir lo va. Farisaite leh Sadukaite zirtirna laka fimkhur turin anmahni a tir zawk tih an lo hre ta a. Peteran Isua nihna a sawi. Tin, Isua chu Filipa Kaisari bial chu a lo thlen chuan a zirtirte hnenah, Miten mihring fapa hi tunge a ni an tih? tiin a zawt a. Tin, anni chuan, Ṭhenkhat in Baptistu Johana a ni, an ti a, ṭhenkhat in Elija a ni, an ti, ṭhenkhat in Jeremia emaw zawn eitu-a emaw a ni an ti, an ti a. Tin, anni chuan an hnenah, A ni leh nang nin tunge a ni mi tih? a ti a. Tin, Simon Petera'n, Krista, Pathian nung Fapa chu i ni, a ti a, a chhang a. Tin, Isua'n a hnenah, Simon Barzona, I eng a thawl e. Tisa leh thisen in a hriat tir che ni si lo va, ka pa vana mi in a hriat tir zawk che a ni. Tiin, nang Petera i ni tih ka hrilh bawk a che. He lungpui chauhah hian ka kohhran ho ka rem chho anga, mithe khawkulh kawngkhar te chuan chu chu an ngam lo vang. Vanram chahbi te ka pe ang che a, lei chungah eng pawh i phuar apiang vanah phuar a ni anga, Lei chungah eng pawh i phelh a, piang vanah phelh a ni ang, a ti a, a chhang a. Chu Mizoah Krista a ni tih tumah hrilh lo turin zirtirte chu a ti tlat a. A tuah leh thih tur thu Isuan a sawi. Chumi a chinah chuan Isuan Jerusalem khua a a kal tur zia te, upa te, Puithiam lal te, lehkha ziaktu te laka thil tam tak a tuar tur zia te, tihhluma awm tur zia te, ni thum nia kaih thawh a awm tur zia te chu a zirtir ho te a hriat tir tan ta a. Tin, Petera chuan a ni chu a hruai hrang a, Lalpa, Pathianin khawngaih che rawh se, chung chu i chungah a thleng tawp lo vang, tiin a zilh ta a. A ni erawh chu a hawi a. Peter hnenah chuan, Satan, ka hnuah kal rawh, ka tan tlukna i ni e, Pathian thil te ngaihtuah lovin mihring thil te i ngaihtuah zawk a nih hi, a ti a. Tin, Isuana zirtirte hnenah, Tu pawhin mi zui a duh chuan mahni hrawm pawisa lovin a kraws puin mi zui rawh se. Tu pawh a nun humhim duh apiangin a chan anga, tu pawh keimah avanga a nun chan apiangin a humhim ang. Mi inkhawvel hi a pumin nei sia la, a nun chan si sia la, a tan enge sawt ang? A nih loh le, mi ina nun aiah enge a pek ang? Mihring fapa hi a vantir kohte nen a pa ropuina a inthuamin a lo kal dawn si a, chumi hunah chuan mitin an thil tih ang zelin a rul theuh vang. Tih tak mevin ka ti a che u, heta ding ho a then te hi mihring fapa a rama lo kal an hmuh hma loh chuan thihna tem tawp lo tur an awm a ti a. Bung sawm pasarihna, hmel danglam. Tin, ni ruka chinah chuan Isua'n Peter te, Jakoba te, a unau Johana te a hruai a, a hrangin tlang sang takah a kal chhohpui a. An hmaah chuan a hmel awmzia chu a lo danglam ta a, a hmaini angin a lo eng a. A silhfente chu êng angin a lo vâr ta a. Tin, ngai teh, Mosia leh Eliza chu amah nên inbiahin an hnênah an in lâr a. Tin, Petera'n Isua a bia a, Lalpa, kan tân heta awm hi a ṭha, i duh chuan hetah hian bâwkte pathum ka khawh ang, i tân pakhat, Mosia tân pakhat, Eliza tân pakhat, a ti a. A hla sawi lai mêkin, ngai teh, chhûm vâr takin, anmahni a rawn hliah ta a. Tin, ngaite chhum atang chuan aw in, hei hi ka fat pa duh tak, ka lawm em em chu a ni. Amah thu ngai rawh u, a ti a. Tin, zirtirte chuan chu chu an hriatin an tlubuk khup a, an hlau ta em em a. Tin, Isuan a ni chu a rawn dik a, tho u la, hlau suh u, a ti a. Tin, an dak chhuak a, Isua chauh lo chu tumah an hmu ta lo va. Tin, tlang ta chu an chhuk laiin Isua na hnenah, Mihring Fapa hi mithi zing ata a thawh leh hma loh zawng in thil hmuh kha tumah hrilh suh u, tiin thu a pe ta a. Tin, a zirtirte chuan a hnenah, Lehkha ziaktuten Elijah lo kal hmasa tur a ni, engtiziange ti ngih? Engtizia a tinge an nih le? tiin an zawt a. Tin a ni chuan, Eliza chu a lo kal dawn reng a ni. Engkim a siam tha bawk ang. Nimahsela ka hrilh a che u, Eliza chu a lo kal tawh reng a ni. Amah chu an hre lova, a chungah an duh duhin an ti ta zawk a. Chutiang bawkin mihring fapa pawh hian an lakah a tuar ve dawn a ni, a ti a. A chhang a.

Vawi tam tak meiah a tlu ṭhin a, vawi tam tak tuiah a tlu bawk ṭhin a ni. Tin, Isiptite hnenah ka rawn hruai a, an tidam thei si lo va, a ti a. Tin, Isuan chhuan rin na nei lo va, tih mawh teh u. Engchin nge in hnenah ka awm ang a, engchin nge ka ngaih theih ang che u. Amah chu ka hnenah hian rawn hruai rawh u, a ti a, a chhang a. Tin, Isuan ramhuai chu a hau a, a chhunga ta a chhuak ta a. Chumi dar a chin ah chuan naupang chu a lo dam ta a. Chumi hnuah chuan zirtirte chu a hrangin Isua hnenah an lo kal a, Engatinge keinin kan hnawh chhuah thei loh? an ti a. Tin, ani chuan an hnenah, In rin tlem vangin tih tak mevin ka hrilh a che u. An ṭam u fang khat ang i rin in neih chuan he tlang hnenah hian, Heta ṭangin saw tah sawn va insawn rawh, in ti anga, a insawn mai ang. In tan tih thei loh reng engmah a awm lo vang, a ti a. a thih tur thu Isuan a sawi leh. Tin, Galili rama an awm an rawn inkhawm laiin Isuan an hnenah, Mihring Fapa hi mihringte kuta man tirin a awm dawn a ni. Tin, an ti hlum anga, Tin, ni thumniah chuan kaihthawhin a awm ang, a ti a. Tichuan, an lu ngai ta em em a. Temple chhiah pek thu. Tin, Kapernaum khua chu an lo thlenin Pathian biakin tangka khawntute chu Peter hnenah an lo kal a, In zirtirtuin biakin tangka chu a pe ve thin lawm ni? an ti a. Ani chuan, Pe ve thin e, a ti a. Tin, ina a va luh chuan Isua'n a hnenah, Simon, engtin nge i ngaih? Leia lal ten chhia emaw, sum neih man emaw, tu lakah nge an lak thin? An fate lakah nge mihrang lakah? tiin a lo sawi khalh a. Tin, Peteran, Mihrang lakah a tih ve leh Isuan a hnenah, Chuti a nih si chuan fate chu an awl a ni ang chu. Nimahsela, nang dilah va kal la, ngakuai chiah la, sangha lo chhuak hmasa chu man rawh. Tin, a kai keu ve leh cheng hnih i hmu mai ang. Chu chu la la, kei leh nanga tan an hnenah pe rawh. Chuti lo chuan anni chu kan ti lung ni lo dah ange, a ti a. Pung sawm pariatna, tunge ropui ber? Chumi lai tak chuan Zirtirte chu Isua hnenah an lo kal a, Vanramah tunge ropui ber ang le? an ti a. Tin, ani chuan, Naupang te a kova, an hnenah a dintir a, ti tak meuhin ka ti a che u, in lam let a naupang te ang in lo nih loh chuan Vanramah in lut tawp lovang. Chutichuan, tupawh he naupang te anga in ngaitlawm apiang, chumi chu Vanramah chuan a ropui ber ang. Tin, tu pawh ka hming avanga hetiang naupang te pakhat lawm apiang chu keimah mi lawm an ni ang. Amaherawh chu, tu pawh heng mi ringtu mit te te hnena pakhat pawh thitluh apiang chu an nghawngah buh rawtchawmna lung lianpui awrh tirin tui finriat thuk lai ah thlak daih sela atan a sawn chawk ang. Sual ti tura thlemna Tlukna te avangin khawvel chung a pik a, a pik e. Tlukna te hi, tlukna te chu lo awm tur reng zawng a ni a, nimahsela tlukna awmtirtu chung chu a pik e. Tin, i kut in emaw, i ke in emaw a tihtluk che chuan tan la, paih daih rawh, kut pahnih emaw, ke pahnih emaw neia kum khaw maia paih ai chuan piang sualin emaw, ke baiin emaw nunna a luh i tan a tha zawk e. Tin, i mitin a tihtluk che chuan kher chhuak la, paih daih rawh, Mitthing hnih neia Gehena meia paih ai chuan mitthing khat neia nuna a luh i tan a tha zawk e. Miram bo teh khin thu. Heng mite te zinga pakhat pawh hi hmusit lo turin fimkhur rawh u. An vang tirh koh ten vanah ka pa vana mi hmel chu An hmu fo thin tih ka hrilh che u hi. Engtin nge in ngaih? Mi tu pawhin Beram za nei sela, an zinga pakhat vak bo sela Sawmkua leh Pakua te chu hnutchhia a tlanga han kalin a bo chu a zawng lo vang em ni? Ti tak meuhin ka hrilh a che u. A hmuh leh hlauh chuan Sawmkua leh Pakua vak bo lo te chunga ai chuan a chungah a lawm zawk ang. Chutiang bawkin heng mi te te zinga Pakhat boral pawh hi in pa vana mi duh zawng a ni lo ve. Unau thil ti sual. Tin, unauin i chungah thil ti sual se la, kal la, amah leh nangmah chauha hriatah a sualnaah chuan zil ang che. A ngaihthlak che chuan i unau chu i hneh a ni tawh ang. A ngaihthlak loh che erawh chuan midang pakhat emaw pahnih emaw i hnenah a hruai ang che. Chutichuan, thutinreng chu hretu pahnih emaw pathum emaw ka a tih ngheh a a awm theih nan Tin, anni pawh chu a ngaihthlak duh loh chuan Kohhran ho hnenah thlen ang che. Tin, Kohhran ho pawh a ngaihthlak duh loh chuan ani chu i tan zinte leh chhiah khawntu ang ni rawh se. Tih tak meuhin ka hrilh a che u. Lei chungah eng pawhin phuar a piang, vanah phuar a ni anga, lei chungah eng pawhin phelh a piang, vanah phelh a ni ang. Tih tak meuhin ka hrilh leh a che u. Lei chungah hian in zinga mi pahnih an thil dil kawnga an thu rual chuan ka pa van a mi tih sakin an awm ang. Mi pahnih emaw pathum emaw ka hminga an inkhawmna apiangah chuan an zingah ka awm si thin a, a ti a. Ngaidam ve duh lo chiah hlawh teh khin thu. Chumi lai chuan Petera a lo kal a, a hnenah, Lalpa, ka unau in vawiin zat nge ka chungah thil ti sual sela ka ngaihdam tur? Vawi sarih thlengin em ni ang? a ti a. Isua'n a hnenah, Vawi sarih thlengin ka ti lo va che. Vawi sarih hmunsam sarih thlengin ka ti zawk che a ni. Chumi avang chuan vanram chu lal ber tu emaw a bawihte hnena sum chanchin tih fel tum nen chuan tehkhin a ni. Tiin a han tihfel tan chuan mi pakhat talent sing khat ba a hnenah an rawn hruai a. Tin, pek tur a neih loh avangin a pu chuan amah nen, a nupui nen, a fate nen, a neih zawng zawng nen hrala rulh tur thu a pe a. Chutichuan Bawiht chu Bawiht chuan, Ka pu, ka chungah zah ngai rih la, a zahin ka pe vek ang che, tiin bawkkhupin chibai a buk a. Tichuan chu Bawiht Bawiht a pu chuan a khawngaih ta em em a, a thlah a, a bat chu a ngaidam ta a. Nimahsela, chu bawi chu a kal chhuak a, a bawipuite zinga pakhat a duli zaba a va hmu a, tin, Amana, i bat kha mi pe rawh, tiin a hrawkah a rek a. Chutichuan a bawipui chu a bawk khup a, Ka chungah sa ngai rih la, ka la pe ang che, tiin a ngen chiam a. Nimahsela a duh lova a bat chu a tlak hma loh zawng. Tan inah a va khung ta a. Chutichuan, a bawipuite chuan a thiltih chu an hmuhin an lung ngai em em a. A thiltih zawng zawng chu an pu an va hrilh ta a. Chu ve leh a pu chuan a ni chu a ko va, a hnenah, Bawi sual, mi dil chiam avang khan i bat zawng zawng ka ngaidam che a ni a, ka khawngaih che ang khan nang pawhin i bawipui chu i khawngaih ve tur a ni lawm ni? a ti a. Tin, a pu chu a thin ur ta a, a bat zawng zawng a tlak hma lo zawng. Nghaisatute hnenah a pe ta a, Mitinin thinlung taka in unaute in ngai in ngaihdam loh chuan ka pa Vanami pawhin chutiang bukin inchunga a ti ve ang, a ti a. Bung sawm pakuana, in mak thu a Isua zirtirna. Tin heti hi a ni a, Isuan chung thu chu a sawi zawh ve leh Galili ram a ta a chhuak a, Jordan nui ral la Juda Judai ram mah chuan a va kal a, tin mipui tam tak in an zui a, chutah chuan an mahni chu a ti dam ta a, tin Farisai te hnenah an lo kal a, amah fiah nan engvang pawh in mi in a nupui mak a thiang em? an ti a, tin ani chuan a tir ata an siamtu khan hmeichhia leh mipa a siam leh a siam leh hemi avang leh a hemi avang hian mipa in a nu leh a pa a kalsan ang a, a nupui a vuan ang tichuan an pahnih Chuan tisa pumkhat an lo ni tawh ang a ti tih in chhiar lo em ni? Chuti chuan pahnih an ni tawh lo va, tisa pumkhat an ni tawh zawk a ni. Chuvangin Pathianin a zawm tawh chu mihring in then suh se a ti a, a chhang a. Anni chuan a hnenah, A ni le, enga tinge Mosian in makna lehkha peka mak tur thu a pek si? an ti a. Ani chuan an hnenah, Mosianin thinlung khauh avangin a sin in nupuite mark a phal ni. Nimahsela a tir atah chu tiang a ni si lo. Kei chuan ka ti e che u, tu pawh tlangval ngaih vang ni lova nupui maha midang nei apiang chu a ui re a ni. Mark hnu nei apiang pawh a ui re a ni, a ti a. Zirtirte chuan a hnenah, Nupui kawngah mipa chu mipa mipa thu chutiang a ni si a nih si chuan inneih hi a tha lo ve an ti a. A ni erawh chuan an hnenah, Chu thu chu mina zawngin an pawm thei lo ve. A pek a te chauh lo chuan mitil reh an nu pum chhunga ta chutianga piang reng. te an awm a, mitil reh mihring kuta reh te an awm bawk a, mitil reh van ram avanga til reh a insiam chawp te an awm bawk a, tu pawh a pawm thei apiangin pawm rawh se a ti a. Naupangte Isuan hmal a sawm. Chumi lai chuan a chunga. A kut a nghah a, a tawngtai sak turin a hnenah naupang te te an rawn hruai a. Tiin zirtirte chuan an aw hau a, Isua erawh chuan naupang te te ka hnenah han kaltir ula, hnar suh ula, vanram chu hetiang mite ta a ni si a. A ti a, tin an chungah a kut a nghat a, chuta ta chu a kal ta a. Tlangval hausa, tin mi pakhat an hnenah a lo kal a, Zirtirtu, chatuana nunna ka neih theih nan thil tha enge ka tih ang? a ti a. Tin ani chuan a hnenah, Thil tha thu engah nge mi zawh? Tha chu pakhat chauh a awm, eng pawh ni sela nunna duh i duh chuan thupek te chu zawm rawh, a ti a. Tin, ani chuan a hnenah, A eng ber hi maw? a ti a. Tin, i chuan, Tual i that tur a ni lo, i ui re tur a ni lo, i ru tur a ni lo, dawtin i hek tur a ni lo, i nu leh i pa chawi mawi rawh tih te leh nangmah i inhmangaih angin i vengte i hmangaih tur a ni tih hi a ti a. Tlangval chuan a hnenah, Chung, thu zawng zawng chu ka zawm thin. Enge ka la bak? a ti a. Isua'n a hnenah, Tha famkima awm i duh chuan kal la, i neih chu hralh la. Pathian te hnenah pe rawh, chuti chuan vanah ro i nei ang, tiin lo kal la mi zui ang che, a ti a. Tlangval erawh chuan chu thu chu a hriatin, lungngai takin a kal bo ta a, su tam tak neimi a nih avangin. Tin, Isua an a zirtirte hnenah chuan, Ti tak meuhin ka hrilh a che u. Mi hausa tan vanrama luh chu harsa tak a ni. Tin, ka hrilh leh a che u. Mi hausa Pathian rama luh aiin sanghawng sei hrio benga luh tlang a awl zawk, a ti a. Tin, zirtirte'n chu chu an hriat chuan mak an ti nasa em em a. Tunge chhandam ni thei ang le? an ti a. Tin, Isua'n an ni chu a en a, an hnenah, Chu chu mihring tan tih rual a ni lova, Pathian nen erawh chuan engkim tih theih a ni, a ti a. Tin, Peter'n a hnenah, Ngai teh, kei keinin engkim kalsain kan zui ta chia, enge kan hmuh ang le? a ti a, a zawt a. Tin, Isuan a hnenah, Ti tak meuhin ka hrilh a che u. Siamtharna ah chuan mihring fapa a ropuina thut phah a, a thut hunah, Nangni mi zuitu te ho hi Israel hnam sawm leh hnam hnih te chu ngaihtuahin lal thut phah sawm leh pahnih ah in la thu ve ang. Tin, mitin inah te, mitin in te emaw, unaute emaw Varnute emaw, pa emaw, nu emaw, fate emaw, ram te emaw ka hming avanga kalsan apiang chuan a lehza an hmuh anga chatuana nuna an la chang bawk ang. Nimahsela, mi tam tak hmasa bera awmte chu hnuhnung berah an la awm anga, hnuhnung berte pawh hmasa berah an la awm ang. Bung sawmhnihna, Grape huana inhlawh fate. Vanram chu inneidupa a grape huana hnathawktute ruai tura zinga chhuaka ang chu a ni si a. Tin, ani chuan hnathawktute nen chuan ni khata dul i hlawh a, an inrem ve leh a grape huanah chuan a tir ta hlawm a. Tin, Ferehsan lai velin a va chhuak a, midang dawr hmuna ding mai mai te hmu a. Tin, an hnenah, Nangni pawh grape huanah a va kal ve tawh u. A mawi tawk apiang ka pe ang che u, a ti a, tichuan an kal ta a. Tin, chawfak hun lai velah leh biathliang hmun hun lai velah chuan a va chhuak leh a, chutiang bawkin a ti leh a. Tin, pahmei zanriah chhum hun lai velah chuan a va chhuak a, midang ding te a hmu a. Tin, an an hnenah, Engatinge nilengin heta in din mai mai ni? a ti a. Anni chuan a hnenah, Tuma min rawih loh avangin an ti a. Ani chuan an hnenah, Nangni pawh grape huanah va kal ve tawh u, a ti a. Tin, khua a lo tlai lam chuan grape huan neitu pa chuan a sum enkawltu hnenah, Hnathawktute kha ko kul a, a hnuhnung ber a tanin a hmasa ber thlengin an hlawh pe rawh, a ti a. In pahnei zan riah chhum hun lai vela a rawihte chu an lo kal an lo kal chuan duli an hmu theuh a, tin a hmasa ber te chu an lo kal chuan hmuh tam deuh an inring a, nimahsela anni pawh chuan duli bawk an hmu theuh a, tin an han dawn chuan heng hnuhnung berte hian darkar khat chauh an thawk a, keini chhun hrehawm leh Thusa tu a tute tlukin i siam si, tiin in neitu pa chungah chuan an phun nawi ta a. A nih erawh chuan an zinga mi pakhat hnenah, Ṭhiana, i chungah engmah ka ti sual hleinem? Dulhlihlawha ka inrem lo em ni? I ta kha la la, kal mai rawh. Nangmah ka pek che ang bawk kha he hnuhnung ber hnenah hian ka pe duh a ni. Ka tana nana chu ka duh a ka tih a thiang lo em ni? A nih loh leh kei ka ṭhat avangin nangin i chik em ni? Tiin a chhang a. Chutiangin hnuhnung berte chu a hmasa berte an la ni ang, hmasa berte pawh chu a hnuhnung berte an la ni ang a ti a. A thih tur thu vawithum a sawi na. Tiin Isua Jerusalem khua a han chhoh laiin zirtir sawm leh pahnihte chu a hruai hrang a. Kalkawngah chuan an hnenah, Ngaite u, Jerusalem khua a kan chhoh dawn hi, Mihring Fapa hi puithiam lalte leh lehkha ziaktute kuta man tirin a awm dawn a ni. Tin, anni chuan thi turin a chung ah thu an ti tlu ang a, nuihza siam nan an nana hman tur leh vuak tur leh Kraws a khian beh turin Jentail te hnenah an pe ang tin ni thumnia kaihthawhin a awm ang, a ti a. Sebedaiav nupuiin a fate tana thil a dil. Chumi lai chuan Zebedaiav fapa. Tenu chu a fate hruaiin a hnenah an lo kal a, chibai a buk a, thil eng emaw a dil a. Tin, ani chuan a hnenah, Enge i duh? a ti a. Tin, anin a hnenah, Heng ka fapa te pahnih hi i ramah, i ding lamah pakhat, i vei lamah pakhat an thut theihna turin thu peng che, a ti a. Isua erawh chuan, In dil chu in hre lo a ni. Ka no in tur chu in in in in thei em ni? a ti a, a chhang a. Anin a hnenah, Thei e, an ti a. Ani chuan an hnenah, Ka no chu in in ngei ang, nimahsela ka dinglam leh veilama thut tur thu chu kei a pek tur a ni lova, ka pa buatsaih saka te tan a ni zawk ang, a ti a. Tin, Sawm leh Sawm te chuan chu chu an lo hriatin unau pahnih te chungah chuan an thin ur ta a. Isua erawh chuan an niho chu a ko va, Jentalte chunga roreltute chu an chungah an lal em em thin a, an miliante chuan an chungah thu an nei em em bawk thin tih in hria. Nimahsela, nangni zingah zawng chutiang a ni lovang, tu pawh in zinga milian nih duh apiang chu in rawngbâwl tuah a awm zawk tur a ni. Tu pawh in zinga hmasa ber nih duh apiang chu in chhiahhlawha a awm bawk tur a ni. Mihring fapa hi rawngbâwl sakah awm turin a lo kal lo va, rawngbâwl tu leh mi tam tak tla nâna, A nun pe tur zawk a lo kal ang khan a ti a, mitdel pahnih tih dam. Tin, Jericho khua atanga an chhuah laiin mipui tam takin amah an zui a. Tin, ngaiteh mitdel pahnih kawng sira thu chuan Isua a kal tih a hriat ve leh, Lalpa, Davida Fapa, min khaw ngaih rawh, tiin a au a. Tin, mipui chuan ngawi turin an hau a. Nimahsela, anni chuan, Lalpa, Davida Fapa, Min khaw ngaih rawh, tiin a au leh zual a. Tin, Isua a ding a, amah, anmahni a kova, inchungah eng tial ka tih nge in duh? a ti a. Anni chuan a hnenah, Mit var kan duh, an ti a. Tichuan, Isuan a khaw ngaih em em a, an mit a dek a, tichuan an hmu thei ta nghal a, amah chu an zui ta a.